Yes, Everlove TV once again mieva eɖo mia gbɔ le egba ƒe ŋkekea me. Yes, eh, nyadzɔdzɔ ɖo alo information aɖo dodome yi ke mi dzi be miakɔ ada ɖe mia gbɔ abo Chili Mama ƒe eku kpakple eƒe ɖoɖowo yi ke egbɔna. Chili Mama ƒe eku enye nu yi ke eh, enye vevesese na ame sia ame le eh, Volta region, ame yiwo ke maybe the whole Ghana, ame yiwo ke dzi si Chili Mama kua. Enye vevesese blibo ne ame sia ame ku ɖe eƒe eku ŋu. Yi ke fifle fia eh, eku ɖoɖowo kple eƒe wɔnawo wodo go ɖe egota. yi ke vivi le fiawo nana míanya be Chile mama Chile mama ame ko nye míawo míawo the finest ever actress yi ke vivi le fiawo nana míanya be le dzinu ya ke gbɔna yi ke nye May ƒe dzinu ŋkeke bla vɔvɔ adre kpakple bla vɔvɔ enyia Chile mama enye ame yi ke woxɔxɔ ge akɔ ɖo ɖe tɔgbuawo gbɔ abe ale ke wonɔna ɖa na Edo afa anya ku dua katã kpakple tsili mama ƒo mɔwo nana me dua dza nanya be ɖe woate ŋu age ɖe yewo dzi anyi aƒe na yewo, awɔ ku kple yewo, aɖi yewo, yewoakɔ yewoƒe dada ya yi ke nye tsili mama akɔ ɖo ɖe etɔgbeawo gbɔ. Ta dze agbagba na subscribe to Everlove TV. Tsili mama wo ŋutɔ mi ame yi ke nye tsili mama ya ŋutɔ minya be tsili mama ya ɖo yi va yi kokoko tsili mama eva ge ɖe e ɖe e movie industry-a me. yi ke togbɔ be eva tsi vɔ hafi ege ɖe emea, eƒe lãmesẽ ƒe ɖoɖoa menye nu yi ke le ele me sesĩe hafi wòge ɖe eme o. Ke míagblɔ be enɔ eme vie koa, eƒe lãme ƒe ekafɔfɔ aɖewo yi ŋkeke ʋeʋẽɖeawo koa, Chile mama ye nye ame yi ke eva trɔ megbe kpata. Eƒe megbetrɔtrɔa, míedze agbagba awɔ video kɔ da ɖe míaƒe platformswo dzi yi ke nye Everlove TV. Ne nèyi ɖe afi ma ne subscribe to our channel koa, anytime yi ke míeda video vovovowo ɖia, ènye ame yi ke enu yawo katã dome kpɔ ge. Chile mama.

Anɔ afima ne mianɔ mia dome mianɔ afima Evalove TV mia gbagba dze ga he every video akɔkɔ vɛ na mi ne mia kpɔ mi afima nɔ ge Evalove TV afima nɔ ge nuyiwo katã edzɔ le chili mama ƒe kuteƒe enuyiwo ke mia kpɔ kɔa Evalove TV agbagba dze ge a update all the videos to you so

Dada bia fɔ.
Bia fɔ. Wo hã nyɔ na ma. Ah, me gbe gba tɔ kpɔ. Bia fɔ ame. Edɔ. Ɖevio. Oli. O dɔ nyui. O dɔ. Ah, nɔvi nyɔ. Edɔ. Fɔ mo. Eli. Nye dɔ nyui. Edɔ. Mo ta kpɔ. Ma wi nya me ta kpɔ la. Nye ame kpɔa ƒe leke nu ɖia? Ɖia eme menyo nam o. Wò va va ge ɖe dzonu na dzi ga yibɔ ɖeka ya va nye ga dzi wɔme atɔ. Na dzi ɖeka na ne me etrɔ te me kɔ ma va va kpɔ. Eyo chili ao hum.

Wòade nu egbɔ o, Shatapu, shatapu. Ɖo nuke ne nye mɔ ta zu o.
Ɖo ebo ka nue ne
nyemase nu egbɔ o. Nuke ne nyasue be mɔ ga zui o. Aƒe gã hã ne tso dzra ɖi.
Vɔ nyemase nu egbɔ o. Kposo ɖe gbe me aɖe ame ni mla.

Nya ma nɔ mi fa nya ma nye mi fa nɛa mi fa nɛ ŋutɔ tɔ be tsa na wo ekpo mɔ ava tsa tre ŋku me ma o oh eya wo nɔ gblɔ mɛ alo ke ma ɖe ne zua fiɛ ɖu eva tu dadi kɔ tu nye dadi kɔ ma eke wo tɔ ene kpoe ɖo ekpoe ɖi ehi eɖi kpoa wo ha dɔ atre ke ne ba ya te ɖo gbɔ o

so that anytime we post you be the first person to receive the notification subscribe le gaƒoƒoe ame fifi le afia kple susu be míaƒe ŋga wɔnawo katã nye nu yi ke ne ne subscribe nenema míanɔ nanɔ tete de mimi kple susu be míawo hã míanɔ teƒe yiwo ke nye de be míayi ya enuyiwo le gbedzi afi si o gake míawo hã míadze agba míawɔe kple susu be enuyiwo nanɔ mía gbɔ ɖom le Everlove TV dzi ta subscribe subscribe ye ko me via tso asime subscribe nakpɔ video ne nekpɔ video ya nakpɔ gbɔ be kpɔe owu ŋu enu yiwo ke dzɔ tso ma na akpɔ be nu yiwo nuke akpɔ ko ku ɖe video ŋua na type ɖe anda ɖe e video so chili mama chili mama eh, enye nublanitɔ be chili mama megava le mía gbɔ mm, ame yi ke ku do ŋkukui ame sia ame le volta region

mourn with the family so remember 27 28 ye nye eku ƒe ɖoɖo le anyako ye mie yina ɖe mia dada kɔ ge ada ɖe eh, ekpe fafe eh, akɔ de eke dzodzi ma ma adzo le gbɔ nublanyi tɔe ta dzagbagba na subscribe enuiwo kwa ne ne subscribe gba ŋusiaŋu yiwo ke mie dada ge ɖia kwa ewo nyame gbãtɔ ekpɔ ge anya be o oh, tsili mama ƒe kua ale wova wɔe ale ale ale nuyiwo dzɔ le afima yewo nyata Tsɔ gbagba na subscribe to Everlove TV ne míawɔe ne wòanyo. Akpe.